Sanditema shura ukatarisa pandakakura munda ndaingosakura saka uchiona ndinodyira ngoma ndoruva ndovafonyura zvazechipo kwete chido ndoita rudo house kuda twava pane something wrong ah lashani vaudze pane something wrong

ndaita basa nditema shura wakatarisa pandakakura munda ndaingosakura ndaita basa ndite mashura ukatarisa kwandakakura team twaba hausi kuda hausi kuda ya pane mwe njonza njonga mbinga yandakamirira tifa tangoti twaba tifa tangoti tsubudu namaunzwende chii chiri muhuro ijaketi ka hausi kuda

mbinga ukaziva kuti mbinga pane imwe inonzi njonza tifa tangoti nyacho ngengengengengengengenye two minutes tatangoti bwa tsubide namaunze njonda takamirira njonda tatangoiti kubu kubu kubu kubu kwabamu angozviti kwabada handiite chinji nongopfuura ndaira basa ndiri mashura and simba is coming which one there is simba my brother then there is simba wekubheka zinu uyo uyu akabva orambwanika unkamusekuru mamanja Njonda, njonda, njonda, njonda ngaisvika panjonda ramirira njonda. Kana uripo komenda aka mukuru ungoti kwibidi.

hazvane confusion because panana simba tuka pane my brother ka kwezeta uyu wekumanyowa ndichataura vese zvangu wandanyanyangu kuinga ndiwekumanyowa then chava tangu adreso nyaya simba because Eh, I think yatozongoita sensitive but inyaya dzimwe dzadzo kuti ah, ndinongofunza kuti nyaya dzinongopfuura ende obvious dzichapfuura in two three days four five days vanhu vanongoto mwemwemwe mwemweo mwemwao mwemwao ibva yapfuura chichi my but and ndichavana kutaurawo my thoughts about nyaya yamai tt yakambo yakapfuura yaya yakatopera zvayo also address it kuitira kuti tisarambe chidzokera munyaya dzekumashure nzi hapana munhu anenge wasiri updated nezvinenge zviri paground zvinenge zvichiitika ipapo ipapo and stuff like that anorohwa kumpu mhm, kunobuda chi mm. mudzenza dzenza hanzi simba chikanzi akachinja zita anonzi simba chikadzi akachinja zita nenyaya yekusada vakadzi mune anonzi simba chikadzi ndozita simba rashe chikadzi anobva kubindura muzukuru wambuya salt vakafa i think vane three months vavheri kwamutare uko vavana about 82 years here vairwa maskin tit vachirwa majive neskin tit ambuya ambuya salt kwamutare vanovaziva mbuya salt anorwa kumudzepeti mudzenzadzenza murubvurubvu anorohwa kum mm, kunobuda chim mm. ya yeah, simba chikadzi aka manyowa hey, eh, mumano waziva wekwamutaro simba weziso hanzi ndindi ziso rezimbabwe nasimba chikadzi handini zimbabwe ai apo unoda maziso ekuona umwe arume tsek Yeah, exactly. Last part yanichabva ndaadressa ndewanhu vemara bcause pane mupfana werusero uya uya vanhu vari kuti ngapi yemari andipenei handi simba anodya simba anodya 11:30 ini ndaisamboziva kuti phone number iyi kai ndeyani ndangoona pamacomments nezuro chinzi kiti inofona chichichi chandi ndozotenge ndodhisa chipoze nyaya dzakapfuure dzedzi mana dai njonda yangoti ngaba mukati yagara tangoti gaga kana ikasauya in one minute ndongotanga zvangu nyaya yacho mazimbabweans asiyana nevanhu zvimacountry zvaya zvingoriwo neuyanga zvaizvo kuzimbabwe hakuitwe zvemanyowa nyowa izvo hakuitwe zvemanyowa nyowa kuzimbabwe aa kana uri muzimbabwe ndoziva kuti uri munhu ari kwaye munhu akarerwa chaizvo chaizvo Asvika uma 62 years simba chikadzi 62 years hapana ana mukadzi ngotsvagana netuma mdhara dhara asi right ndipino iyo question iyo inini ndasingatombozive manje kuti 113010 chii ndongoziva foni inonzi 3310 saka fone number iyo

Takuiziya itswibidi. Mwari wototaira abikira murume chichi. Saka chava tangwa dresa nyaya dzacho dzese papa. Somebody want me to talk in English about Simbachkadzi. How do I say Simbachkadzi in English?

wakashinga wakashinga kubatiswa pasi wakashinga hmm. unosemesa unosemesa simba simba the lady dudu unosemesa and unonyadzisa sympathy joseph haa ah, zvakaoma uyu simba chikadzi uyu weziso we rekuzimbabwe zimai unomakisa and unonyadzisa and unosemesa unosemesa makore anaya mazimbabweans kutsvaga ana umwe rume zera rako yo dai toti twapfana pfana tuma 2000 tinoti twakakura sinorero ana baba edu isu vatirowa isusu takakura tine hunhu wakabva nekupi simba chikadzi yo ndakuya nemafake handikamba kuti journalist majournalist wakaenda online wakanorova journalism yekunyeba ndazviita journalist journalist mubuda wangopfeka shirt one mfudzi regrey kana ungotsvaka maskipa pauk uk share office seven years uchiita journalism mamboziva kuti simba akatanga church its registered online ndakandine nhamba yacho mumu registered online akatanga church kuuk akafoira akatsvaka tsvaka mabasa zvikaramba akanotanga kuda kungononyon'onya vanhu fake news fake news i think ameno ah, ndotanga neipi ndotanga nenyama nyaya ya madam bose here ndouya kunyaya maititi here ndopa ndazoti yachikadzi ndozopedzisira yamukoma wangu here kana ndotanga neipi help me guys Yotanga neipi koisa problem yasimba ya, ya, ya chikadzi kwete mukomoko ndekuti akatanga chechi ndobva abondera abondera ndokubva chi ndokubva atanga kufungidzira saka vari kuzvigona mafeki because ha ah, zvaramba chechi aitsvagiswa uye kuchechi unotsvaga mari atraya zvese zvese kusvika kusvika kunochinja zita kura monzi chikadzi baba hanzi chikanza no Chitupa chake tinochiziva simba chikadzi. Simba chikadzi I believe Simba Chikadzi akazvarwa 1960 musi wa 28 September eh, I'm not sure but around that I know kuti he is about 62 years now he's turning 63 alright I think njonda ikazongosangana nesu ka tozongodaro saka pana pandine machi ndine maquestions akawanda panapa handisi kuziva ndotanga neipi simba chikadzi ka Ngatimise veupedzisiro. Pamusoro paSimba Chikadzi ndozotaura nyaya yabrother yangu kumusoro soro kwacho. Let me start by clearing the air because vanhu vakawana vanogara vachingoti madam boss, madam boss. I met madam boss twice kubva ndichizvarwa. First time yandakasangana namadam boss vakauya kuchurch kutwaba munyama kwekwe pandakauya kuzimbabwe

I know that I know mai titi ndobva wazotangawo nyaya dzekunzi passion namai titi vanodanana chichichichi because she was not happy kuti ndakaita close kuna mai mai kuna madam boss not iwo im saying this from my heart ndisingawedzere ndisingadii bva vatanga marumors wayo ndobva atanga kufambiswa pavanhu in which i don't care because i know the truth My wife don't care, she knows the truth. Everybody don't care because people know the truth. Ivo mukavabvunza pamberi paMwari, she will testify. Vakataura nemuromo kwandiri pafoni vakati, ini ndi ndakatanga kuya kuairport hamunonditengera mota but makatengera madam bos vakazongouya kuchechi havana kuitira life but palife yavo vanhu vese vanga vari life vanoziva ndakapa madam bos mari maus cash Takavapa cash mai Titi vaya. Saka handina chikwereti namai Titi up to today. Ndobva madam boss ndazoona ku South Africa interview yandakaita na Mhofu yaya. That's the second time yandakaona madam boss. Handina kuzombobvira ndakaona futi. Vakauya na madam boss. Uh, vakauya na Mhofu. Ah no, I think ndakazoona page third time, sorry. Ndakazoona third time kunonzi kuGarwe. Ku kuzimbabwe kune kunonzi kugarwe restaurant ndopatakazonoonana ipapo for the last time pataenda kuradio station ye pane radio station iri kunewlands ndakaonti chii its not star fm its not ndakaonti chii ndoyatakazonopedzisira kutoti ndaona madam bos but we do talk pawhatsapp pa we do talk kwete namadam boss yet i talk na mhofu i talk to madam boss i talk to different people a lot of zimbabweans that are successful that are not successful different people that have access to me inini handisi munhu anoti ndiri apa pasi kanditaure naningi you see i don't i'm not the one anoreply vanhu pama instagram pazfm thank you I'm not the one anoreply on ma, ma Facebook, ma Instagram, but when I get a chance, ndinotoita ma phone call pa Instagram iyo chete. Ndo I go through my messages ndichiona kuti vanhu vari kugona here kupindurwa zvakanaka, vanhu vari kubatwa mushe here. Pane vanhu vandotopindura. But most of the time, if I, they are Zimbabweans, Boss Lashan comes, replies you, sometimes he gives you his personal numbers and stuff like that.

More for Madam Boss, Comic Pastor, Booties, a lot of people vari in that circle. Namai TT, yes, takatombotaura mazuva acho iwo kunzi tata kuita imwe live yatakaita painstagram we spoke i think for two days then pakazongotanga nyaya idzodzi idzi dzekunzi but madam boss madam boss pachokwadi ndakabva ndangochinjawo nedzimwe nyaya dzanga kutaridza kwatsotaura dzavaiti dzamukuru dzamukuru ivo makavabvunza pamberi pamwari vasingaite zvemadhisi kana nyaya dzedu idzi vanokudzai pamberi pamwari ndo pana kana ngopedza kutaura naye vava nangochinja namba vakutaura nyaya dzamukuru mukuru vazovapatietelai vaita chakachikati ivo vanozvisiya right Hanzi do you talk to Mhofu? I think I spoke to him an hour ago. An hour ago. Tatombotaura chitodiscussa nenyaya yaSimba my brother iyoyi. They were all together na madam boss. Right. Then iya madam boss yapera iyi. Right. Yapfuura iyi. Yamai Titi. Amai Titi I personally be forgot. I personally don't have any maproblems now. I understand nenguva dzandinomboya ndichitamba nenguva dzandomboya ndichiti ngenyeu inonzi mwemweu mwemweu zvekiti zvezve ndichingoitawo zvinhu zvangu majokes zvangu zvepaintaneti kuti ndingonakidzwawo vanhu ndichita sei ndichita sei vanogona kuyoonyebera vanhu kuti vane manudes angu musavatore serious vari kuita zvinhu zvepainternet vaonewo malive viewers vaonewo macomments vaonewo chii ndo panotowanikwawo relevance yacho pati kunyaya nyaya ipapapa handiwo kunyeberai saka vakauya vakunyeberai kuti hanzi eh, ndine manudza passion java It's impossible boss inini navo hatitaure zvokudaro hatinambobvira takatombotaura zvekusvika level rekuti ini ndotosangobvisa hembe nje vatisendera mapicture its impossible no, no matter kuti vakadidi masei inini number one ndakamboita maeras pandakanga ndakutomboita nyaya dzavo majokes iwaya pane mazuva andakazotanga kutongowo serious ndakazopfurikidzawo and ipapapo chachanyanya kundirwadza ndakatombobatikana chachanyanya kundirwadza ndichoti ndakavataura navo pafoni ndikavakumbira regero pafoni mudiwa was there vanoplayer that audio yese but vakakuplayerai since vairecorda you hear it ndakakumbira regero not once not twice not three times ndakakumbira regero ndikakumbira ndapedza ndikati It's not fair kuti ndikumbire munhu regero pafoni iyo nyaya iri public then ndakaenda public through demand yamudiwa ndikanoapologiza inini handisati ndakamboita zvakadaro ubva ndizvaro zvototi ndinotoita tunyanya nemunhu andatoya ndoti sorry ini ndichitoti ndadaro but nekuti ndorespect vakadzi Kwete ana Simba Chikadza. Tara mukadzi chai chai ana mai TT and any other women. Ndakatoenda live. Ndokubva ndatoita sei? Ndokubva ndanokumbira ruregerero. Ndakumbira ruregerero. Ndokubva vaita sei? Ndokubva va varamba kukumbira ruregerero. Ndokubva waramba wachiroera gonzo pasi. Ndokubva gonzo razo reactawo. Saka mukureacta pane pandakapfurikidzawo. I know. pane pandakatopfurikidzawo mbara handichada izvo zvekuramba ndichitaura kuti maititi maititi ndandi adrese nyaya dzese nhasi svika ndasvika pana mukoma wangu simba tiwa tangopedza nyaya dzese nhasi nedzachikadzi dziwa tangodzipedzawo e, because handidi kuramba ndichingodzoka patunyanyaya ndichidzoka patunyanyaya and stuff like that so amaititi andina beef now ndine mazuva andakamubatikana vachita tumaskit twavo vanhu vaindiudza handitomboonoo eh, but vanhu vaindiudza nyaya yemadhisa avaitawo chichi ndine mazuva andakatobatikano ndikatoreactawo ndakatoreactawo ndikatoitawo maskiskit angu ndakaita sei sei sei sei and stuff like that but handina problem namaititi and i say this from my heart ngaaramba achiprosper ngaaramba achibudirira ndakatonzwa kuti vakatoorwa madhira vakatotenga chibenzi mai manje zvinyowani chichi i wish a more best life handina pandichazoita chigumbo chokuti ngavasabudirire ngavasadrive ngavasaita zvakati never munhu ari successful muarea yavo munhu anokiyakiya sesingle woman munhu anomira mira zvelevel ravo and zimbabweans should honor and respect him level iroro ravo wanoona vasina level senge rangu iri but ravo irororo rakatoipo zvekuside kwavo ka and vanotobhilivhiswo vanhuwo zvelevel ravo zvichitobudawo and ivo i know kuti vanoenda kuchurch and i know kuti vanondonamata i know ndakatokomenta on performance yamaititi vachiimba it was best bos lashano akati vakadati jealous down pavakadze vese vakamboimba lockdown maititi vafushira munhu wese and zvinhu zvakatonaka ukuti mulevel ravo vari kuita zvavari kuita and stuff like that right so tapedza ya maititi mfesa anonzi simba chikadzi ndaisamuziva then years ago

saka pane vanhu vakandifonera vakati kune munhu ari kuprofita haa ndo level raunofarira munhu iye ane style akadai akadai so i came from south africa pandaiya kuzimbabwe when i arrived in zimbabwe prophet angel had gone back to uk saka pandakadzoka pavakazodzoka kuzimbabwe i was there and we met for the first time kuchurch inonzi faith world ministries then after faith world we went kuchurch kuapostle java he was preaching there naprophet makandiwa so when he came vachibva kwaprop makandiwa no before he went kwaprop makandiwa he came and we started having a big connection tichibva ipapo we all went kwaprophet makandiwa he was preaching a message yainzi mududziri simba remududziri the power of an interpreter it was a powerful message you know he's a big revelator he's

What then happened ndeyekuti anonzi Simba Chikadzi uyu akabva atanga kucriticiza that great move. Ndopandakatomuziya uyu, ndaisatombomuziya. I didn't know kuti who is this uh, uh, Simba Chikadzi. Mvabuda achidhisa maprofets, you all know maitiro ake. Ndakamufunza painterview ndakati, ndiudzwa one Zimbabwe nawakamboitwa news. uchipembedza kuti kune one prophet kuzimbabwe kana kuti kune one pastor munhu wamwari chaichai kana kune one bishop ndakamuti we have great people sana to bishop to the bismark vakareza flag ezimbabwe world wide right timboti ponyus dzawakavaitira ah notaura chataura kuti nyaya chiwenga thank you tina natom disha wakamisa mas big church vakambodoneta million kuzimbabwe wakamboitiro news here dzakanaka hapana so i knew him through dissing vanhu vamwari then simba chika chikadzi tried to reach my mom bva varamba kumpa interview varamba kumpa interview so ndakatonzwawo akudiscusswa family group ndandakusatobomuziva ndatomukanganwa this is like years ago eh, ndobva ndatotarochi namudiwe pafoni itotora namudiwe pafoni then he gave me number yake ndo anamufonera then we started spoke ah ndakatoona kuti ah zvanenge munhu anototaura bo ndaimuudza munhu angu ne musoro wakadhanganyika ah ari kutotaurawo mufesi uyu ari kuya communicate then i requested chi an interview pazim i a normal a normal interview the interview was supposed to be normal he knows that Iri normal kudaro. Akataura nyaya yemukadzi yamai Macheya pane mai vaMacheya ange anetsa mazuva acho. He spoke about nyaya yamai Macheya. When he spoke about nyaya yamai Macheya what happened? Who is Simba Chikadzi? Simba Chikadzi ndiye weZim ayo anosvita neziso reZimbabwe. So I said no, nyaya maya yanetsa. I requested kutaura navo inini ku kuZimbo live ndiri painterview. wadii kuvafonera since une chiconnection navo because they've been connected for a long time wadii kuvafonera ndokuvavafonera which was very good i say this from my heart it was good to clear the air then mukadzi ndobva ataura nyaya dzake ndobva atadza kubalancisa zvaangambotaura pamashure pa nezvakutaura zvichienderana vana mubvunza kwandogara kumba kwacho kwaiti aiuya kubeverly anzi kubevedi andisati ndakambogara kubevedi handina history yebevedi akuti anona maofisi ekuna third narobert mugabe ko third narobert mugabe were the church but maofisi edu anga ari pabatanai gardens which is impossible hatina ofisi yatakamboita so i told him kuti this is a lie i have nothing to do with it inini handisi kuda kubatsira mai ava because I, its my principle handife ndakauya kuzoti anyone ari kuita magame akadai so ndongobudisa mari ndobhadhara its better ndotonopawo vanhu mari pane chiamaya after i clear that he kept on coming akudemanda ma mabank statements akudemanda chii so akatotanga zvekucriticize then he lied akati akati he is also a millionaire ndisataure nyaya yekuti aindompa mari yekumugera musoro chicheya changa akagarira ofisi yake ndo bedroom yake chichii ndobva ndamuti simba aive lamborghini iri panze apa ukandibuditsirawo bank statement rinoratidza kuti une million for the past 12 years mari yaukamboraisawo mupenyu yase ukaibatanidza ikanosvike papa ill give you the lamborghini then he started arguing then he started arguing then i kept on giving him mapoints atanga kutaura manje zita roti yo panganai munun'una ye panganai munun'una then i said and i said and i said my points kusvika azoita se kusvika azondikata simba pakandikata papa eh, oh no Simba paka ndikata papa. Hello. So Simba paka ndikata papa. I did my own video. Ndichitaura about Simba because many people don't know that guy. Vanhu vanozongoziva kumuona aku UK. They don't know history akatiza nayo kuZimbabwe. He left Zimbabwe running. Akatiza kuZimbabwe. Because kuZimbabwe hakuaccommodatwe ana sisi. Abva achinja zita rake rekunzi Zimba Chikadzi. Abva akunzi Zimba Chikanza or Chikadza or something. Chikadza. Abva achinja zita rake rekunzi Chikadzi because akaramba zveakadzi. Then he started running his life. Akambotanga church kuUK uko ikanofoira. Akanotanga chichi akambonotsvaka basa. Akakiya kiya ari mumdima munhu akura achembera atraya everything then atraya all those afoira ndobva aya kuzononyon'onya vanhu so inini personally handidi kunyebera ndakati handina maissues nasimba ndinawo because he is a liar that guy lies to gain news Anonyeba kuti aunze news. Ane vanhu hobho vaakan'en'ena kungonza awane news. Today pandati ndakuya live he was lying to the people that this house is not my house. These cars handitorina kana mota hanzi ndine hameno yanga achitaura kuti ndinayo hanzi ya 2012 yakatengwa nehanzvadzi yemukadzi wangu and stuff like that. in which chandisina kufarira because people know he lies and mareply anga achitotadzazvo ari kunyeba apedzawo kurohwa kumacomments someone called him called the interviewer lady pafacebook ipapo palive ipapo akati please bvisai simba chikadzi toda kunzwa brother yaprofet passion which was very correct that interview yanga iri yebrother yangu which I'm going to talk about in few minutes iye ndobva atake advantage bundu rekuti aexposed usisi hwake nyaya yake yekumanyowa tapedza kuexposa nyaya yake yekumanyowa zvakamubata because he never wanted people to know kuti munhu wekumanyowa aisada kuziva kuti aisada kuti vanhu vazive kuti ndewechi ndewe ndewe bekazini so that became a big problem so ane daka neni ini ndinarowo rekuti anonyeba ngamire manyebo ake kana dauta journalism ngaiite inongoitwa nevanhu vese everyone vanobhalansisa news reporter auye kuzoopoza munhu kuzofaita munhu kuzoshauta nemunhu ari kuinterview anongouya kuzobvunza kuti what who when how That's good person anouya nenews achiinterview kwete munhu anenge achipopota achiti unonyeba uyu afake uyu akachakachakati and stuff like that so anonzi simba uyoya handiunyeberai anonzi simba uyoya nditoro nemaissues naye kusvika agoona kubuditsa news dzechokwadi do you know kuti akauya uyo simba uya akati pashoni maziso anenge tsikubudu minhu anenge history e, mazino anenge jarachara handiti its okay nekuti ndo zvaari kuona kuti maziso angu akadai mhino yangu yakadai mazino angu akadai so chichi ndo zvaari kuona its okay but akada unonyeba kuti passion haana mazino ndo pandinoita problem naye akada kuuya achiti no hauna mazino ndo pane problem ipapo tapedza nyaya yachikanza u takuenda pana chiwenga then ndowe pana pana pana post uh, pana my brother chiwenga inini ndofungidzira kuti munhu ari right paurong hwake munhu atori right right paurong hwake and eh, pane kuti munhu ari right paurong hwake ka andikwanise kumujaja because andimuzive and its always my principle i can't judge someone i don't know ndakatasa madhisa akandiitira aya akati uyu mupfana panga uyu which idhisi rifera siyana nauyu uyu anonzi chikanza uri unyeba ndiri mupfana kwaari chibaba akura adya machristmas akawanda saka pakuti mupfana is correct right if i'm not mistake mbozanzi emakore ake but face yake rakuti kuti akura gotsi rake rera e, tabva ipapa Panga is my name. Ndonzi Panganai. I changed zita rekuti Panganai nenyaya yemazita. Ndine a lot of people in my circle. Russian people, Spanish people,

akati haana o level which he lied sasimba chikadzi papa ndakatoenda ndakanonyora chikoro vanhu vaindiziva from second two vanotondisiya handina kutora maresult so i can't confirm kuti akanyebera kuti ndakafoira kana kuti ndakapasa handatotora maresults ndakatongoti ndaona line rezvi kuti ndisumuke nini zvekuda na manchiti sakasaka nechikoro ndiende kana kuform five kana kuti ndidzokorodze form four ndingatopedza nguva yangu because kugona Chikoro hakusi kogona upenyu. Ndaona nzira inondigonesa upenyu. Let me run this race. So, anonzi Chiwenga uyoya aritori right paurong hwake. Chandisina kunyofarira pana Chiwenga ndeyekuti after ipapa ndaisava ndomumrespond. Ndakazoona ari kunobata baba kuti moyo wangu wakatsemuka. I won't lie to you guys. Moyo wangu wakatsemukenina kuti who is this guy who calls himself an apostle and he does not fear to mention the great name isusu kuchurch ibi ndakasanzi nevanhu e, uri mutsvene handisi mutsvene zveshuwa even ona akatati hayo hatikude nezvechechi tokuda uri comedian its an individual ari kudaro but inini personally ndozandoenda kuchechi Hazvife zvakandifadza munhu akabuda achiti eh, Prophet Makandiwa, Prophet Angel, Prophet Magaya, Baba Guti, eh, makoronyera aya mahwindi akajegera bhazi rekudenga chakachakati its not good ndosika ndakabva ndazoti rega ndirespond and i overreacted and this is true i overreacted pandakazonotaura nyaya yemukadzi wake

so i'm gonna change my number so eh, i changed my number but ndakatotry kuto apologize kuna kuna yeye on the issue yekuzoti mukadzi wake but nevertheless eh, akaramba achingoendiwo arambo achiendiwo ininiwo kandine platform yangu bva ndangoti ndaifungoti uri mface ndakazonotaona gots muzoro unenge damba ndaseka seka obva ndaita sei sei sei inini im just myself i wanna be clear with everyone i am myself zvandiri pandakagara panapa ndozvandiri kuchurch enda munovhunza vanhu kuchurch kwangu kuzimbabwe kuamerica kuno kujamaica kubahamas kuindia anywhere in the world I am myself handidi kuuya nechimwe chipretending ndichiita chifirst chemaman of god ndoda kuita kalife kewoman of god inini life yangu zvairi ndizvozvo i don't change i remain me at all times zvanongori izvozvo ndozvanongoramba ndingori so angomuti musoro unenge damba because ndozvandoonawo pamusoro wake hauna godzi ndozvade ndichionawo izvozvozvo Hazina godzi anozikana ari chakachakati chichichichi ndichitongosekeswawo wanhu chinakidza wanhu ndozvandinge ndiri izvozvo and stuff like that but iwill say this again hazvina kuipa kuti aparidze meseji dzake dzaanoparidza achisvora vanhu vamwari nechakati chakangondipire paanotanga kuzomenshena mazita evamwe vanhu vamwari vanoremekedzwa hapandiitire mushe aud kana akazoona this video ndoda kuti asiye zvekuanaunza mazita ano amwari kana kuti inini am coming for him nevertheless ndine chinhu one chandinongobhiga kwaari haatenderere uda kuti hanzi pane munhu wamwari anofeka mafefe so wandoda kutaura nezvake nhasi anongoti panga Izvozvo keep it up. Kana une daka nemunhu usatenderere muupenyu. Chingoti dyoo. Ipapo pari one ndopega panonoti haa Bharanzi uyu ane, ane dama. Ane dama Bharanzi uyu anoona akachiita chiburuuru but ane, ane, ane, ane dama even akaganza akaita sei and stuff like that. That's the issue now Chiwenga. Before I talk about my brother for the last time now. Pane nyaya netsa yema ma bloggers or mayoutubers hameno kuti vamwe vacho vanonzii but pane vanhu vanoposta pasho nepafacebook nepamatwitter pavo nepamayoutube pavo and stuff like that this is what came from my office vanhu are taking my videos voenda vonomamonetizer kumaaccounts kwavo vamanitizer account kwavo isusu kunoku kuaccount yangu ndovandanzi copyright apa ndini passion wacho ndobva ndarohwa copyright ah, ah. inini muridzi wemavhidhiyo handichakwanisa kutoisa mavhidhiyo papeji pangu ndakonzi copyright because kune vanhu vaisa uku that was the first point that was raised from my office the second yacho ndeyekuti vakatomboraiza ndikatoti no siyai vanhu It's also good for me, I'm trending, I'm being spread, my name is spreading and stuff. But pakazoita problem yoti vasiwo vachishandisa zita rekuti Passion Java pama YouTube avo and stuff like that. Havachanyora zvine musoro. Kwana na Passion Java sex tape. Prophet Passion caught in sex scandal. Prophet Passion exposed. Eh, Prophet Passion fighting Jinimbi. Prophet Passion fighting Maititi. Prophet Passion court ready in hand my, my madam boss po pacho ndichakati so when people who want to see macomedy staff angu kana kuti mapreaching staff angu vakaenda payoutube vakunotadza kuona mari idzo dzangu vachinoona mabloggers or mayoutubers achiiti ng'au ng'au napasho njava ng'eu ng'eu ng'eu napasho njava Ndosaka takabva tanyora neoffice kuti tingotanga nekuti tskubudu zvaisaita. I don't know if you understand. Zvaisa make sense kuti tingotanga nekuenda norova copyright strike. Mumwe munhu anodya neYouTube yake iyoyo. Kuti ndinostrika YouTube yemunhu yaari kudya nayo, ndendaomesera mhuri yake. So I just here to post pa I just here to post pa Instagram pangu and to post on my Facebook, on my Twitter. Kuti please, vese vane ma YouTube accounts ari kuuploada zvinhu zvangu bvisai vakaisa mazita endai munoita se endai munobvisa because takuwana copyright isusu tisi takunzi macopycats but mavhidhiyo ndangu one number two vanhu vachakwanisa vakuaccessa mavhidhiyo angu vachiona echi enhingirikini so the easiest thing chandangachida kungoti ndiclarify nechengoti handina problem nemayoutubers nemabloggers nevemanhingi nhingi iwa vanhu vanoposta iva handina maproblem problem comes kana munhu akuuya achibuditsa number one nhema number two munhu akauya achinyeba kuti passion java abatwa ari pakati pesex passion java abatwa nemukadzi wemunhu passion java arohwa namhofu namhofu toseka nezvazvo but even taseka vhidhiyo inoramba iripo payoutube

Kwete zvekuita zvimasex scandal, zvekubatwa red handed, zvekunzi arohwa namhofu, zvekunzi anzwinzwi. Ma, matopic avo, they bring shame to my name and they are not good. That's why copyright it's easy. Vanoita zvemayoutube vanozviziva. Kungofaila account yake yarohwa strike one, akarohwa rimwe video chitu strike two, akarohwa chithree strike three. After ma strike three iwayo, what happens? zvatopera akaundi yake inobva yabviswa handizofari kana akaundi yemunhu yakabviswa so simple ingoenda unobvisa mavhidhiyo awakanyora zvisina musoro ane musoro we can never do that right then tine nyaya yasimba java who is my brother our family is big we grew up as nine

siblings saka kwatiri havatombosi macousins ndiana mukoma nana sisi we are one takakura tese and taitorara kana kuti pamubhedha tiri three tiri three brothers pamubhedha kana kukatouya vaenzi taigona tochinjika tocrossa so torara kana tiri four saka tine chioneness chekutongoti tiri vanhu one hapana division we are one person so we break my family like this the first eldest brother anonzi pastor isaac java is a pastor ndiye ane video atanga kuresponda kune nyaya simba java yaya kufacebook kwake because he was not happy about simba side

is the one that is all known in Zimbabwe mess anonzi Apostle B Java. I think you saw the video of his response about Simba that I posted on my Instagram and also by Facebook, right? Apostle Java is a well-established man. He is our father, spiritual father, mufamily medu. Ndiye akatitendeutsa tese ndowakatiunza kuna Mwari tese tikaenda kuassemblies of God kwatakarirwa and stuff. That's Apostle Java.

then takakura tiri 9 including 3 the eldest wacho anonzi artwell the second eldest anonzi prophet nicholas he heads a church kuchitungisa branch for apostle b java tabernacle grace tungisa branch prophet nicholas java hand was it then the last born imomo anonzi emily java right so tiri 9 tese takasangana kudaro so nyaya yasimba is very easy i know kuti ndi ndinotaurisa mumhuri so ndozikanwa kudarika everyone because ndinoti ngengengengengengen ndotaurisa ndikangotenga bhati munochiona munazviziva imi Kuti maone bhanje rangu rine mambere mbere ndakatenga mapotsi kuti ona mapota unomavhura so unongomavhara ungoti kwiribi ukamavhura so anobuda ka light apa awo ukamavhara anobva connect apo watanga utotaura mdhei wechichichi saka ini ndotaurisa am loud am the loudest saka i peer to be the richest but nyaya yehomwe inozikanwa nemunhu anayo ana apostle jaya vakaita mari kudhara kudhara kudhara tichiri vapfana isusu takatoomerwawo right vakaita mari kudhara ana mavis java vaya vakaita mari kare kare kudhara kudhara kudhara Eh, Pastor Isaac Java, he has his own house, he's building, he has his own family, he minds his own business, he has his own ministry. Mavis Java, your own business is Apostle Java, his businesses and his churches around Zimbabwe, other places, and um, Simba Manj. What happens Pana Simba Nekuti Simba was the most, I, I can't say the most, he's one of the intelligent. mumhuri medu kana tava intelligent tora nyaya dzekuchikoro inini ndini dofo rekupedzisirisa mba medu kwete mukufoira upenyu mukufoira chikoro inini kuchikoro ndandiri ndaivharwa vakaenda neni chikoro apana pavanotozviziva ndayainge ndichibuda ndiri number 29 muclass kana maripoti auya ndaya ndiribuda ndiri number 27 number 29 mukaenda kuseke 6 primary school munotonoona maripoti wayo ndaivharwa kutoomerwa chandaingoziva ndaingoti ukanditi 5 dollars dzakapiwa vanhu 10 imari ndakuroera in two seconds anonzwa kuti haa 50 dollars mukuru e, but ukanditi two times ten times five ndaivharo saka zvekutyora i will never lie to you guys kutyoro ndaya zvakaoma vaya zvakatooma kutodaro daro kutooma but simba nanhasi tyoro anoridza Apostle Java ndo akatanga kuenda kuboarding vakaenda kuboarding school simba akaendeswa kuboarding school namoms vangu vazi mudare wedu akafa titi vana adiki saka moms ndo vanga vari kansela mazuva acho iwayaya eh, vanga ne mari dzavo fam moms vane fam ravo uko vanga vangogara vane mafamu netunhu twavo saka ndo vaendesa vana kuchikoro ini ndaitodoenda kuboarding school but ndakatadza kuendeswa kuboarding because ndatovharwa chikoro zvazvaramba ndiri grade seven handichaziva ndakabuda nechii kana paseke one ndakatadza kuqualifya papa ndakatozoenda seke two kwainzi chikoro kwemadofo so when i went to kuseke two kwekuya handiri dofo but simba akaenda kubhoti konzwa mutero so akanorova chikoro akadzoswa simba akaendeswa kuuniversity aka simba akadzoka akaenda kuuniversity akarova chikoro ane madigiri pamunomuona simba java i love him is my brother well well well established munyaya dzechikoro then others vamwe vese vakarova zvikoro vese ava isi tatiri paseketu hai huyai mose hamwese ava vakarova zvikoro ndiri one ndendege handisina kurova chikoro zvokudaro right yapera nyaya yesimba yagona since ane mapepa ka aposto java is connected neanonzi vanhu vakawanda ndikumesha namazita so he connected him kuna naeconet akatowana basa riright akatosenza akatomeka cash dzake akabva akaenda kusouth africa post java vakamuconnecta na nevanhu vakura nkwasatotaura mazita akatosenza kuzimbabwe i think yedi machitaura kuti anga ane amarok and stuff aitodriver mota dzake achitogara bo south africa and stuff he came back to zimbabwe and stuff so ane maeras ake which i can't say because ndiri mupfana wake ndiri mudiki That's why monoti Apostle Java na Pastor Isaac ndo vairesponda mavideos. Tiri nine but vanhu two ndo varesponda. Because when our father died, Pastor Isaac stood on the off, on in the shoes of our father. Mungoziva zvedu zveku zvekuzimbabwe kuti first born ndiato baba even pamuchato ka ndianopinda chi achitonzi baba saka he responded resp representing the family apostle java is our spiritual father he also stood and, and spoke ini ndiri mupfana ndiri mutete handikwanisa kuti simba zvakati rakati handitombokwanisa mukorekta kuti wanga usinga vanoenda pafacebook kana unonyebera vanhu kana kunotsvaka mari neimwe nzira and i can't because nditoriwo kamupfana kuna simba nditoriwo munin'ina wake akatondiona ngaitoti mupfana wangu maibata But I want to address something zvanga zvichibatwa naSimba Java. Number one, Simba said Passion Java Records neChew Sport Records ndiye ari in between, ndiye anongo achinegotiata between, ndiye anosaina naAnko Patan nanandunge ananananan. That's not true. DJ Fanta naSimba ndiziva kuti vakasangana sei. I don't even know kuti vakasangana sei. then he took a picture with him vaisa papeji pake passion java records ndini hakuna chikambani chinonzi passion java records hakuna studio inonzi passion java records haatozvizivewo simba hakutorina studio inonzi passion java records ndikaita basa najmp anoisa steg rakanzi passion java records ndakaita na timan anoita inonzi passion java records ndakaita na levels anoita inonzi passion java records ndakaita anyone wandinenge ndaita naye vanongoisa tag pasong yandinenge ndasponsa ndakasponsa reading vanongoisa tag rakanzi passion java records levels production passion java records mount zion right so

nalevels tinototaura zvekutodaro zvekudaro pane patisingatonzwisisane anenge atoti ta mukuru apa handisi kunzwisisa kana ini ndotomuti haa ukundivhara pakati pakati handisi kunzwisisa tichitosekawo mulevel redu imomo hatina patichati pane munhu pakati bos lashana anodhila netim ya pau family hatomboti pakati pangu nafantani pana bos lashana no its simple number two he mentioned kuti passion java eh, akandiunza kusouth africa no andikwanisa kutaura zvikaitika but as you heard naapostle java we raised over 10000 us dollars thats not even three months hadzisi three months 10000 us dollars kumaruns it's around 180000 runs vari kusouth africa vanonzwisisa kuti mari yoyo kusouth africa yakawanda sei So instead of going kuKatar kwaita ari kuenda when we gave him that money he went kuSouth Africa akanoishandiso nezvaidawo nokuti iya yake kana wapiwa ndezvako. So inini ndakangotiwo inini anything that has to do nekubatsira Simba I am destroying his life instead of building his life. He is my brother I have to love him. Saka kutomubatsira ka kusatomubatsira. kusatomubatsira ndokutomubatsira kwacho because zvaari kuita abata mari its way way way way too much its way too much ndogona kukwadzisa life yemukomongo anogona kuswera mujeri anogona kuswera afa kana nemadrugs anogona kuswera aita anything i can't saka handikwanise kuuya paintaneti ndotanga kugocha brother yangu kana kufumura brother yangu kana kuti chakati mukoma dai ari munin'ina maybe Ndaiwana simba rekumutsura even palife. Iye ndiye atori nesimba rekunditsura because ndimukoma wangu. He is my brother. He is my blood. I love him. I love him and he knows that. Right? handikwanisa kutaura kuti ndakambomita chakati ndakamita chakati ndakamita chakati ndakamita chakati hazviite but what i can tell people since ari kupemha mari right welens mjura abatsika vana since ari kupema mari handiitika what i can tell people ndeyekuti eh, anenge afunga kubatsira my brother is well welcomed but anything chakazomuwana nemari yamune mamubatsira nayo iyoyo he should be responsible as make a sense kuti our mother is established the senator amai vangu inini personally i know what i did for my mother ndisingabude palive ndichiti ndakazoitira mai yangu izvo neizvo but zvakawandisa zvandakaitira mamuzi vangu nanhasi zvandovaitira ndivaitire nekuti vakavanzi havana mari vane mari yavo ndiseneta munozviziva vane famu ravo vane zvinhu zvavo ndemoms ndinovaitira bos any mwana should appreciate kutakurwa namai vake nine months mudumbu nekugomera kwakaita mai nekuendeswa kuchikoro kwatakaiswa namai nezvatakaitirwa nanamai zvatisingatoziye kuti varaise mwana zvakawanda so i do things for my mom but hazvireve kuti havana mari vatone mari yekutoti even ivo vanotobatsira simba one number two apostle java vane mari dzavo zvisiri zvaye zvekuti ndawe zvokudza kuti apostle ane mari everyone knows everybody knows kuti apostle java is way above good vane mari dzavo mavis java ane makambani ake ane mari dzake people know kuti vanhu vese vekuzimbabwe vanovaziva she comes out patv payapaya vanodonata vanoita chichi people know about my sister atoja vane mabusiness ake haazikanwe zvekudaro but kuharare vanhu vanomuziva eh, and other people i can't keep saying my names ndiri kuti ini ndazoita the youngest ndiri kamupfanha kacho kudaro ka hazvimeke sense kuti inini ndiri one ndizvonzi ndatadza kubatsira brother kana ndatadza what about my mom what about 187000 within two months yapera but chinzwai mystery iripo to those vada kubatsira my brother last week if i'm not mistaken two weeks ago but it's within 10 days period mugroup simba java uya ari mugroup refamily handiti muwhatsapp group ndakasuggesta ndakati simba ka kune nyaya nenyaya dzongoramba dzichibuda dzandisakwasotora pasocial media right ndokumbira kuti udzoka zimbabwe akati handiramba udzoka zimbabwe ndakati perfect inini handikwanisa kukupa mari pandakukupa transport right vatada mari yekuzodya muroad ndokubva anonzi ato java amusendera mari then my mom send him money right then apostle java found a place for him with furniture everything saka aane pekusvikira aane good life achisvika will take off him i wish i could show you compensations muwhatsapp group but im not here kuti ndoyazoti mukoma wangu zvakati kumba kwedu zvakati i will never do that right musi wacho wekusumuka kuti auye He just said ndaona basa ndachakati chakati kuSouth Africa kuEast London saka ndokwandave ndabo don't worry about me. Well, that was his decision. Mari yetransport yandashandisa yanyura, mari dzasendwa dzadzamnya, mari dzabhadhara marent yeyo paakusvikirwa Zimbabwe paakunogara dzanyura everything. its okay no one has a problem with that zvese izvozvo zvapera the next thing that happened is facebook page yake yakabva yanopostwa hanzi twaba muri kupa vanhu mari but hausi kupa brother yako mari ndobva ndangonoposto papage pangu kuti amana iboere anangokandwa ndakati iboere amana right eh ndavhunza kuti iboy here ndokubva aenda video yake mba anorwa live simba aenda anorwa live yake paipaya hanzotenge live here ndakazongoona iri video ichitenderera chichaiswa pasocial inozi pazim sele paipaya ndobva naispreadwa chii kugroup kugroup uku vanhu ndobva vashamisika ndozvazoita kuti vanhu vazoita maresponse avo nhasi papeji yapastor isaac java paipaya neyaitwa naapostle java yandazoposta papeji pangu iyayo saka chazoita ndiinde live ndeyekuti makatarisa nyaya yatone about four days handambovira ndakaitaura anything about it because number one ndiri mutete ndiri mudiki in our family so if there has to be said something vakuru ana mukomo nanasisi vane something to say right saka handife ndakadaro number two handife ndakataura nyaya dzekumba pafacebook hapana nechikwereti chekunzwa nyaya dzemumba kwedu wandofanira kundiexplainira kuti mukoma chakati pachazoita kuti ndiuye palife panapa right now ndeyekuti simba anga aenda pazim aipapa saka asati aenda haana kuziva kuti simba chikadzi uyo haatoriwo nechi nedaka neni saka simba akunotake advantage yekuti vanhu vaozonzwa nyaya dzasimba java then he called ndobva atanga kuisa nhema dzake dziya dziya pashoni rombe pashoni haana kana sendi pashoni haana kana mota e, pashoni haana kana imba motikari yaanoshandisa ikamurere inenge yainzi kamurere ikamurere yebrother yemukadzi wake chakati chakati chichi chichi chichi ha ndobva ndatoti ndichaenda live in 10 minutes kuti ndinoita se ndinoannounsa nyaya yani yasimba chikadzi then ndakutoya live ndaifana wina in 10 minutes simba started another live ah, so ndanda kutoti nditoiteerera nditombonzwa mukoma wangu achitaura something because yesterday had called him ndatry kuti nditaurewo my sense but ne uchitaurawo sekamupfana right eh, hanzi pachona anodriver camry 2011 right nasimba na, na chikadzi but chinzwai zvameka senza kuti pachona anotengera uncle pattern bmw Watengera madam boss Mercedes Benz iya. Watengera Enzo Aisha imwe motikari iya. But iya ne motikari ya 2011. Zvomeka sense here kuti Passion anopfeka jacket re 10000 dollars. But motikari ono driver ya 2000 and it, it, it, it doesn't add up. I think he just need to go to school. But bottom line chazoita kuti ndichiuya ndazoona mukoma chi vari kunemwe live and stuff and he is speaking as if something is wrong on my side let me tell you people i'm not perfect right i'm not perfect but i take care of my family and my families not everyone wenzindza kwedu wandondobatsira vatoripo wanotambura ndikunyeberei vati uripo vanotambura but i always tell team yangu inini yandoshanda nayo you cannot look for a manager if you don't know how to manage yourself you cannot look for help if you can't help yourself kune vanhu vekuti wapedza kumubatsira mangwana anenge achitori worse because kumubatsira kwawaita kwatomudhiridza so what i can tell the people vari palife panapa ndepekuti ndokumbirwa hangu kuti vanhu vasatraye kuti anything changoitika vakutongochibelieve next week kutone imwe chatobuda kuchinzi passion aba mangu taizviziva kuti anoba mangu munhu yeye nokukumbirwa kuti panotaurwa any story there's always three sides to it panotaurwa any story Don't be quick kunojambira unodai so. Dai ndato yangu pana pane live yangu na boss Lashani tichitongoti zvokunzisa vanhu boss we paid people I think pane one asara asati atipa ma details edu pana vanhu akawina. Then tiri kutsvaga we truck because vanhu ma comment section ezuro vakati ko we truck we truck vanhu vada kuti truck up yemari. Then vamwe vakati we rusero. So those two Boss Lashan came makuseni vachiti no prophet chi ngatigamei team vanhu vari kuwada ndakati no problem so apart from those two titone one akaifanira kutiona saka taifanira kutoita live ka tichitokanda vanhu cash tane imwe live ingaifanira kutoita pazimbo live na, na kero yatisina kutoita nhasi because ndatoona kuti ma ma, ma, ma, ma comments will be saying batsirai brother yenyu da mari yebhasi akumana brother yangu yeshaya mari yebhasi kushaya bhazi kwete ndege kushaya mari yebhazi maybe its about 10000 rands toshaya 10000 rands kuti my brother ngaaende kuzimbabwe its impossible apostle java voshaya 10000 rands my mother voshaya 10000 rands all the people in our family voshaya poshaya one anongomuti o 10000 rands It's impossible. Asi totaura iye pachake one ability yake one level rake okuti angashaye here any means ekuti awane mari. Haashaye. But chinozongoitika ingot sometimes when there is a weak point kune vamwe vanhu vanozofonerawo hama dzedu isusu voda kutsvaga kunopinda pinda which I can't really speak about it because marumors but nyaya dzepainternet ndedzepainternet dzinotaurwa two days three days dzobva dzapera and stuff like that saka vakomana ndandichikumbirawo kuti inini ndichaita live naapostla shan mangwana achingokuta continuation nezvedu zvanga tichiita tine chimwe chi chi chinonzi chichallenge chinyowani chiri kuuya chikuunzwa 1000 us dollars kune the winner ndokumbira kuti kana takuzouya nenyaya ka tisarambe tidzosa nyaya dzana simba chikadzi kana dzana maititi kana dzekunzi e, dzana chiwenga dzadza i think i have mentioned everything even dzema youtubers ihave mentioned and stuff and again iw repeat kana uri youtuber une video yada kuuploada raise post lashan for permission it's very easy

Who is Constance? Ah, Constance. ari kuziva nyaya dzaconstance ari pera ndemuedera pa andisati ndakamborinzwa sei Kone how far? I hope hadzisi dzimwe nyaya dzatanga kunzi pashona ane munhu anoda naye anonzi koni chichi anga ndaedera atadza Consist, consistency navictor maybe andijambo handizive

tiri right hatisungokuonai chete but its good we can hear you ah, okay its fine as long as you can hear me kune anonzi constance hmm. ari kurwara neanemia so anga achitsvaga gofund so i think ndo nyaya iri kutaurwa nevanhu
akutsvaga gofund gofund is it like adofund or what

varikuda mabone maro transplant that, that, that's, that's, that's not an issue uh, we'll talk to boss lash and this one seems to be serious tatambomira zvekuti vanhu vanenge vari kuesa tibatsire bos last time takabatsira maraba because minister vanga vaira se varequest vabatsira maraba then yakatozotanga umwe bororo bororo ikanetsa in stuff like that but i will talk to okay. boss lash antombonzwa i think uh,

All right, everybody, this live is done. I think I've cleared all the issues. Nongoda kuti when we start coming live panapa, tisaite ma issues. Eh, zvitorooneka muoka live kade tichida kutongorarama. Ndiri kutonakirwa nefiriji wonyowani yakatongoyo zvangu. saka imboita kuti ndimboenjoyoka firi chichi timbongotaurawo nyaya dzedu tichiseka tichiwinisa vanhu chichi zvekuti tizoramba tichiti tikangouya live paakunzi brother yenyu brother yenyu i think we have cleared that i think we cleared that hello aka kahit kangwa Ka hit kangu aka. Aka. Ndaitona angu angopata nezuro vana. Fridge iyo. The international movement iro saka naangopatani nefridge yangu ine speaker ine makamera mukati nekunze inotaura ine si saka tozotaura nyaya dzefiri chedu mangwana but rega ndimboti tswibidi chi ndimboti tswibidi then chi i salute everyone what is it my boy that is life life mwa saka Team, Enzo ane video iribuda musi weSaturday inonzi vakamanya makarimwa please hande tinoita subscribe paEnzo Aishau angu pattern album rese riri pa riri paYouTube yakanzi Uncle Pattern Uncle Pattern Official pane umwe anga atoisawo pakewo saka zvakanganisa viewership yedu and stuff but mayoutubers ma-one saka please eh, endai munosubscribe pakanzi anko epa tan official munosubscribe paenzo aisha iri kubuda saturday yaenzo anko vane inonzi something wrong video iri kubuda futi next week poita imwe yemessage iri kubuda futi next week but album rese riri pa rip uh, uncle pattern official i love you with the love of jesus Mwah! to every zimbabwean kunyanyanyanya mageto youth house kuda twabam